rero intwe mwamogusii osoge mane naende onsi timwabeta, nakumirie rero ogocha gwaito igaa nigo toichanete, nyora tore iga abana baito twegenete bachire chibeyeyi. banyorire amegeria amanene, babeire ne chitigiri, abanyagitari, chiprofesa, abande nabasomi b'okuumi. Ko egento ki'okuumi bakorire, batoakire enyaro, okonyora ekero twachiire ebirori gose oyo ominto atonyorire, nabo bagochia koonganera, onyora bakare kobwatana chisaati. Goita omogusii otosaririe erieta. Namomanyete reero ekero okogenda ase ebirero bire oyominto atonyorire ebimureka maiso mbiro. Kwamara konyora ng'a omogusii twetiringire, erieta riria twatebete ng'a intwe negetinkinya ekeng'aini, twabeire bono bosa. Inki mwatochongerie iga, motare gwancha? Mwesike, nyora ing'ana ki riatokire, bagaaka mbare ekenyoro, baanto bagotumba roho, toikaranse tori sonsore, tiga gotoa kenyaro. Naende ere nare kobasaba iga bagaaka na abang'ina, omwana karure nka abwo kwamosomirie mbuya ong'ainire. Nabu rero tobwate abanchwa baito, tokoroka abasikwa. Ekero okorokwa omosii kw'amache aya nomonto bwegenire mono, tiga gochia gwesikora esike buna etaito okwanse ng'a aye nomosike. Egeswari nkuku buna okwanse ng'a waheshimiwa, waheshimiwe tena. Igo esike inwe buna abana baito magega yaino tore, lakini ekero mwesigete, ekero mote esike ntokoba magega yaino. Naende moche bono ase twaikeire, etogwenerete kwebeka buya, naintwe enyomba yaito yatorwe. eterebe boronge, naye nimomanyete ng'aki togotenena. Omwana o karo nere oyio, mosike, naende mobwate okoboko inchuka. Mbuya mono ominto mwane getinge kurera abana baito. Ee, buna bono moinyorete, ekero omonto ominto akure, nagwenerete koegwa esiko enene. Ayio naro, eyio nere enyangi y'omonto oyomo erio. Nomogaka karare gose nomong'ina gose nomwana, rituko naende tiriiyo oramorore, tiga kogenda komocharangia naende koreta ekioorekanda ase oria omwana oye asirire gose omonto oye asirire. Enyangi eyio nare kobasaba monyesike mono. Narorire abanto abange igo bakogenda ng'a bachia gosomera omonto ase ase ebirero bire ebio tokoroka amatanga. Atari asimo ogochia gosomera omonto, koranche, onye kwagenda ore namagomba ao kwaira, ekwaire amagomba ao oria oyomino oria onyoru na oyomwabo eng'ora, naende momobere ang'e momorere riberera mpaka omomoremie. Tari ororo mochi koruteranera chinkindi, amakindi naro ochia korutwa. ororekane ng'a naye omokong'u, ng'a naye obwate chinguru kobua oyonde. Yaya, igo twetutumbire, naende echi nechimuma okoira bwoo, chimuma echi nchikoera. Nararimo okonyora nomogaka onde ominto akorakwane korwa aria ase ebinto ebi bigosokia amang'ana ng'a, emuma muma ekoria omoro yatiga egete yatumana egetangi gia koboko, bare kogochaka korwa ase abana bao, abachokoro bao, baka ebichie embene ase engencho egento keria gwakorete. Igo negento giatoretire iga atokumetwe gusii yaito nenyangi yogokwa. Monto gakure enyangi eye nigo yarenge gosikwa, ekiagera enyangi eye yogokwa nere enyangi yomoerio, naende oyo gakure ntori gocha komorora rinde. Bono twanyorire ng'a abagaaka gento giatoretire aa toikaranseu nabagaaka. Gento eke totebe ng'a tiga kerutu maraba riko. Nekiga kiagerire, gotwanyorire ng'a enyangi eye iga ebwenerete gosikwa, twanyorire ng'a aba tokoroka ng'a nabwo abarai baito, egeswahiri rende mokare koroka ng'a abaheshimiwa, bono bacharangirie enyangi eye y'ekegusii. Monto kagotindekwa rika riaintwe ri'ere ng'a enyangi ego yarenge gosikwa, bono abana aba ba rero etoroche bakare gocharangia enyangi y'ekegusii boronge, naende enyangi y'omoerio. Bono ninde nabagaaka baminto iga, tinkwana konya kore mbayaroche ng'a ng'aki enyangi eye ekegusii ekero omonto agotindekwa yarenge namasikani, nonye endiko ndiyarenge goutwa, bono yacharangigwe nabacharangi bakoyecharangia na abanto aba tokoroka abaesimigwa. Bono tiga ng'ereria abagaaka baminto, nabarabwo berere ng'a. Naki enyangi eye yacharangigwa, naende ng'aki togochia gokora bono iga? Koba gusii igo twaichanire twabwatire makere, igo tokumetie enyangi eye yaito y'ekegusii yarenge abwo kare y'omonto ekero akirire. Nonya nekero tware korema oboina, banto baito mbare gokwana. Naboigo ekero omonto oito akaba akorema oboina obwo, omonto oyio ore goseka, Nonya ne chindagera chi'ore korwa emechie emeao chiaechia omochie oria ase ore nyagosira are. Bono egento kiabeire ki'ogokumia, intwe ntitwagaikaransire ekero ere mogoikaransa, ng'a omwana koria mang'ana, ng'a omonto okura mwana nogoserete omonto namang'ana atarenge ayaye. Bono abanto mbare bachire, omogusi agateba ng'a aba ase mbasa risaga. Baise amosori y'ong'ende, abaise mbatete ekerandi na omochere, bono okorora amang'ana ayio achakire kororekana, aya agachire ase engencho abana aba baito b'ekerero babeire abagaambi, bagakare koreta amang'ana ng'a bache koenok bache ko- gotenenia chindaru ase ebi omonto akure ebirero. Bono ekero omonto oyio akure iga ase ebirero, bamagosoa koongora amang'ana atabwenereti, omoerio oye babwatana ebigoti. Ebigo tibakobwata na abaretire bono nonye omonto oria onye gokwa, iga akorara bobe. Igo tware koboria abagaka ase mwaika, baria motigarete chinchongorori bake bake, mo- mobwate amang'ana aya, moyabeke buya, gose ntoike ere koyania abanto baito ase engichera ere engiya. Ase engencho y'amang'ana ye chinkwana achire ase ekero kia bono, na ekio kiagere onye na abana baito chinyeroke amo na abamura batantanire korwa ase ebinyoro. Naende twatwarire abamura abande, gose abagaaka abande babere abasibwa erere, abarere ebirengererio, abarere chinkwana, abarere kera ensemo. Bono eye yaretire omochando ase egusii, chinyomba chinde moino aye ochibwate amasikani amanene, chiesigete, chiero chingamboronge chire ase emeromo yabo chigokora. Bono intwe togwecharagia mpaka ase omonto okwete tochi gwecharangeria aroro. Onye kobwata amang'ana, rangeria abanto, obatebie amang'ana ao. Tiga kwimokia amang'ana gochia ase omonto okaraire iga aaria, naende omonto oyio arabase korua ororo ararire abanto baye bobe ase eriogi erio mwarichiire kobeka ase omochie oria. Abanto baminto otware korora ase mwaika mwensi, bang'ina komba gaka, mobwate emetwe, abagaaka mobwate chindaru, torenge gose amang'ana aya nere korwa ase ensemo eye y'abanto aba bachire ba bono, togoroka aba tanta ono. Tebia bana baria baito, Tiga tobabwate enderu, twababwatire enderu, moreta chiongerio ase monto akure agotindekwa, iga ere iga, monto karenge gokwa kare, abanto baria babwate amasikani igoro ya omonto okure, erio omonto oyo agotindekwa, iga ere ng'a. Chiongi tiyarengeo, rende echiongi nere imwaroka chigosari rero mokabwate. Bono nare koboria aba abanasiasa baminto, Onye mori gochia koerekera, tegerera amang'ana aya moigwe, onye mori gochia koerekera abagaaka ba Gusii twarire eira, nkorangerani togochia, ekero toranyore ng'a mogendererete chichiongerio echio. na torangeranie tokore ekemiira, moganya tokore kemiira, kemiira eki torakore tiga mbaruke abachokoro bane, onye mokoerekera naki natebire ng'a twababwatire nderu rituko ria rero. Ekemiira eki torakore nekemiira gekorokuga. Kemira ki'ogotoreka nkore, kemira ki'ogotureka ebirogo, naende ekero toragekore onye mokoerekera engaki eyio oranyore tore keyore, totari na ngobo, igo toragekore buna twaiboretwe. Keerekere bono ekero mokorokwa abaisimigwa, Inee! Omotagete tobaroke abasarie amatanga, nigo togochia gotiga erieta onye mori gotiga ribaga tokobaroka abaesimigwa gotwabarorire twateba ng'a abasari matanga abwo gocha. Nigo twakumire ng'a inee emesangerekano yabo ri'ense mokoyekorera mochake gotebania amang'ana a siasa inwe? Gose igo twabeire nobwoba ng'a. Okorora ng'a ekero bono twarwarire, twairirwe aa aria mwasibitari tokare ekemwaroka ng'a negwoti, tomoigwete buya ng'a nyarebe atagokwa, moche gokora siasa ase amatanga? Ah! Atosinyire, gachimoerekera twababwatire ndere.
Bono rero, Amang'ana aya twakwanire abagaaka baminto buna mobaroche iga, namang'ana y'engencho enene ase minto mwa mogusii ase yabeta korwa iga mpaka maiko. Oyore namato akoigwa, oigure, koyotaina amato, kerire amonyore, tateba ng'a abagaaka ntwakwanete. Intwe twakwanire maiso marore minto mwensi mwa mogusii mwaigure, abagaaka baminto. Koyotayaigwe,
Igo omosikani otatwara intwe ntotenenie abwo nabana na motorigereria intwe mbagaaka bari gekoba ng'a miaka yakumbire mogongo bari gekoba ng'a miaka yatenyire emebere buna motenyi nko komotaigwa bana. Agwo kweranyore ng'ai aino aye agwo. Ekero eraikire igo, onye moigweti, togambere omuya ngurukwa, togambere omobe ngurukwa emarire, ekero eraikire mwangire koigwa, abagaka baminto, totirimboke gochia maata, torente ching'ondi chiria chimwamu, tochibase korwa omogongo, ko amang'ana abatigarire.